Mina i za swaka Chauke a ka YouTube channel ya swaka Chauke TV ni ta ta ku khensa ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber ni ta ta ku khensa ka vanhu lava va vonaka ti-video ta swaka Chauke TV mo ni mi byela ne nkarhi hinkwawo loko ni ni nghena ka YouTube ku na nkarhi lowu ni chekaku ti-returning viewers ti-returning viewers i vanhu lava va tshamaku va kha va vona ti-video ta ta swaka Chauke TV se. ni ni ti vona ti ri le henhla always se ni vhe ni ku e swa tala ku no vanhu va va va va va yi rhandza chanele leyi so titweni mi ri na nkoka n'wina hinkwenu n'wina mi mi mi mi mi nga subscribe n'wina mi vonaka tivhidiyo ta hina hambi mi nga se subscribe siku rin'wana mi ta subscribe ku tiva mani van'wani va unsubscribe ni ri na swi tiva so siku rin'wana ku loko ku ri loko the more va unsubscribe van'wani is the more van'wani va fika va joyina va subscribe so sweswo hinkwaswo A swi komba kula ka channel hi ndlela yo fana na leyi na Cass namuntlha I just want to talk about Benny Mayengani actually Benny Mayengani should groom our tribe not focusing on his brand alone because when checking Benny Mayengani swo tala leswi va va va swi endlisaka xiswona ni vula loko va ya ku perform-eni loko na tigigi kumbe kun'wana na kun'wana va na maendlelo lama ma ma ma ma nga tsakisiku kumbe ma solekaku a sayitini ra mina before vanhu lavan'wana kumbe before ni twa ti opinion ta va ta lavan'wanyani ya mo ni ku mo ni yi veka so Benny Mayengani i nqambi kulukumba ya Xitsonga leyi yi rhandziwaka ngopfu hi ti hi tinxaka timbe. mo ni ku ku tlula ti ti ti ti artist to tala leti nga le ka ka ka xigaza ni nga ku beni mangani nkarhi wun'wani a nga va maybe a ri number one ka nkarhi loyi hi nga le ka wona hi ku rhandziwa hi tinxaka letin'wani kumbe a ri number two kumbe a ri number three so ni vula ku loko munhu a za a rhendza kwala ka tinambara letiya ta ku rhandziwa hi tinxaka ti ti timbe i mhaka yi kulukumba ende i mhaka ya serious swinene hi fane hi tekela nhlokweni mhaka yo fana na yaleyo.

ya swi kahle leswi a va swi endlaka swona because i xitayele xa vo va ri voxe kumbe hi leswi vo va nga swi vumbunula um swi kahle you know sometimes swi kahle ku endla swilo leswi swilo swintshwa a xikarhi ka vanhu lavo tala ma vo ya so problem i ku a ni loko loko ku va na gig yo karhi ti-gig leti ta famba la ka ti-YouTube loko munhu a perform-a ni vulavula ngopfu hi vanhu vo fana vo Benny ni vo Makhadzi ni vo mani mani so loko mo cheka vo makhadzi va va va represent tribe ya vona the way va va va cinisaka xiswona the way va endlisaka xiswona laya ma vo so ka yena beni mayingani mo kuma ku u tirha ku jikajika jikajika until gig za yi hela so leswiya hi ku ya hi mina u va a nga ri ku representeni ka ka tribe ya hina fully ma swi twisisa so kati loko ko va ku ri na vanhu nyana maybe a hi ngo ku va ku ri na na na na na majita ma yi two na vosesi va yi two um majita vosesi va mbele swibelani kumbe swi swibelani switswatsi tsanana letwiya swo cina hi tsona and then majita va va mbele sweswi va nga ta va swi mbale nyana na tembe nyana ta tribe ya hina nyana kha ku cinaciniwa sweswi va nga ta va kha va cinisa yi so no twa ingaku swi nga swi nga hi kurisa tanihi vatsonga why Benny Mayengani u wela ka tinqambi leti nga langutisiwa ngopfu hi ti-tribe letin'wana they can pretend as if they don't know Benny Mayengani mara va n'wi tiva ngopfu mhisa luyani va vula hi vo Makhadzi um vo Mister Bau vo Casper Nyovest va swi tiva ku na Benny Mayengani na van'wanyana vo tala why ni vula so i ku Benny Mayengani ti-gig to ku na ti-festival to tala ngopfu leti a ti fambaka Benny Mayengani na vanhu lava a xerhaka a fikaka a xerhaka stage na va yisa lavaya so. loko mo cheka makhadzi u tirhisa u na u na power sesi loyi a tirhisa energy ya yena hinkwayo loko mo cheka king munada loko a kha a perform u na vacini na loko mo cheka nqambi ya hina dokodela ra yena doctor Thomas Chauke va performer na ti na na na na na vanhu vo vo karhi kumbe na vacini vo karhi lava va kumekaka va va va ri na vona lava vambe xibelani na swin'wana na swin'wana so leswiya swi endla yini. swi represent-a culture ya hina swi nga represent brand ya vo ntsena brand all always yi tshama yi kulini loko u za u rhambiwa swi la tala ku brand ya wena se yi kuli already so leswi un'wana u faneleke ku focus-a ka swona i ku kurisa na culture ya wena ku culture ya wena va yi tekela ngopfu nhlokweni ma ma ma ma. ya so ko fana hi beni mayengani ka swin'wanyana e, i tlambi leyi hi nga langutela ku yi fa yi kulisa tanihi matsonga ku na vanhu vo tala ngo va nga na titalenta to cina e, ya va va fana va va va cina ka beni mayengani beni mayengani a tholi vanhu a lavi vanhu lava nga ta cina for ku kulisa titalenta ta vona tanihi ku beni mayengani i tlambi leyikulu kumbe va ta kula na vona tanihiloko na yena a kulini ma vo ya a because the way mavona loko ntlhambi yi ri kulukumba yi fanele yi nga vi selfish ntlhambi loko yi ri kulu yi fanele yi kurisa na van'wani kumbe yi kurisa na rixaka so swi vula ku loko ku ri ku beni mayengani u ta u ta teka na vanhu lava nga va nga dumangiki a cina na vona kumbe va vacini va va va va kumeka va ri vacini va yena swi la tola ku ri na vo vanhu lava va ta kula kumbe na rixaka ra kula hi ndlela yo fana na yaleyo ma vo xin'wana futhi u fane a nga yimi ku release ti-album ta yena hi hi December sorry a nga humesa xikarhi xikarhi na good friday na yini na September a nga humesa a hi problem mara u fane a make sure ku na hi December wa humesa hi mhaka yini tinghoma ta Benny Mayengani i tinghoma ta vibe. a ni tivi loko ma ni twisisa tinghoma ta Benny Mayengani i tinghoma ta vibe hambiloko ku ri ku a yimbele tin'wani to to endla u ta rilisa vutomi buku ya tsaku na manga mara swi na vibe ndzeni ma swi twisisa so a xikarhi ka lembe a hi nkarhi wa vibe vibe hi le ka December na good Friday. ngopfungopfu hi December so swi la ta lava ku ri loko o o yima ku humesa ti-album ta yena hi December u ta vaviseka ngopfu ene u ta limazeka ngopfu a hi kaneti ku mali wa hi endla la xikarhi mara swi fanerile ku na hi December a endla tinghoma kumbe hambi ko kumbe a nga ri album mara ku va tisingle maybe kumbe kumbe three play kumbe kumbe kumbe tetra play something like that swi endla ku at least at least swi nga fani ku va busy hi minkarhi liyani just ku na nyiko ya yena yi tshama yi ri right a kota ku manager brand ya yena na ku manager culture ya hina vatsonga hi ndlela yo fana leyi so na khensa inkomu ni ta kombela ku minkarhi yale ku subscribe n'wina mi subscribe na khensa hi swona